Essalowmalikim hormatly ildeşler, men žurnalist Allamyrat Rahymow. Bu gün 2022-nji ýylyň 28-nji iýuly, Azat Türkmeniň dünýä habarlarynyň nobatdaky sany. Ozalam habar beripdik, ýöne ýene bir gezek ýatladýas, ýagny Azat Türkmeniň dünýä habarlarynda biz mundan beýläk birmeňzeşräk temalara degişli täzelikleri aýratyn-aýratyn täzelikler gepleşigi hökmünde berip durarys. Täzelikleň wideoýazgylarynyň daşky suratlary meňzeş bolsa-da, olaň her sanynyň ýokardaky burçundaky nomerden we wideonyň aşagyndaky nomerden siz olaryň täzeräklerini we köneräklerini seljerip bilersiňiz. Indi habarlarymyza geçýäs. Bu gezekki habar gepleşigimizde biz Türkmenistana tarap açylyp ýetişmedik ýollaryň täzeden ýapylmak howpy, ýakynda türkmenistanly raýatlaryň Stanbulyň aeroportunda tuduran adaty bolmadyk uly gerimdäki galmagaly, ýurda gitmek isleýän raýatlarymyza Türkmenistanyň diplomatik edaralarynyň hödürleýän käbir býurokratik we korrupsion çykalgalary we käbir beýleki wakalar baradaky gysgaçyk synlarymyzy diňlärsiňiz. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Kowide garşy çäreleriň ýene güýçlendirilip başlanan bir wagtynda käbir ýurtlarda maýmyn mama keseli diýlibem bir täze bela peýda boldy. Ýöne näme üçindir onuň aly-böli gomoseksualistleriň arasynda duş gelýändigi aýdylýar. Soňky wagtlar Stambulyň aeroporty türkmenistanly raýatlaryň ahy-nala we nägilelik meýdanyna öwrüldi. Bu wakalar türkmen häkimiýetleri üçin çynlakaý duýduryş bolup bilermi? Türkiýede ýaşaýan türkmen blogeri Farhat Durdyýew Türkmenistanyň konsullygynyň we ilçihanasynyň korrupsion jenaýatçylygyny görkezýän käbir faktlaryň üstüni açdy. Türkiýede türkmenistanly raýatlaryň goh galmagalynyň artýan bir wagtynda, Türkmenistanyň Ankaradaky ilçisi wezipesinden gitdi. Raýatlaryň turuzýan gohlary ilçiň başyna ýetäýdimika? Türkmenistanly diplomatlar käbir raýatlary Eýranyň üsti bilen Türkmenistana ýollap başladylar. Bu täzeçillik häzirki problemalara çözgüt bolup bilermi? Indi şu we käbir beýleki täzelikler baradaky giňişräk maglumatymyzy diňläň. Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň işgärlerinden indi koronawirusa garşy dördenji sanjymyň talap edilip başlanandygy hem-de hökümetiň hem şu öňdäki aýdan başlap ýurtda ýok diýlip hasaplanýan kowid keseline garşy çäklendiriji çäreleri ýene gaýtadan berkidip başlamaklygy planlaşdyrýandygy hakynda maglumatlar gelip gowuşýar. Şu barada Ina Turkmen News we Azatlyk Radiosy hem öz saýtlarynda maglumat berdiler. Türkmenistanyň içindäki, hususan hem saglyk pudagyndaky öz çeşmelerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, indi şu geljek awgust aýynda koronawirusa garşy diýlip, ozaldan girizilen çäreler ýene-de şu öňküligine getirilmegi mümkin diýlip garaşylýar. Maska düzgüni hem adamlaryň öz aralarynda ýaňky distansiýa saklamak ýaly düzgünleri berkleşdirjek diýlen ýaly maglumatlar bar. Indi bularam näme üçin edýärler? Hamala ýene Türkmenistanyň içinde şo ýaňky wirusyň ýaýramak howpy güýçlenenmi üçin? Hakykatdan hem bu çäklendirme girizilermi? Hakykatdan hem bu bolaýjak zatmy? Bu hakykatdan hem bolaýjak zat, sebäbi biz hem ozalky gepleşiklerimizde-de duýdurdyk, şol ýaňky maska düzgüni açyk howada, ýagny daşarlarda ýatyryldy, aý näme edildi diýip bir gowşudylan ýaly edildi käbir çäklendirme düzgünleri. Onsoň hem şonda Atavatan ýaly, ýaňky hökümete tarapdar käbir jarçylaram, Aýynha ýuwaş-ýuwaşdan biz indi Türkmenistan biziň indi hökümetimiz uçar howa gatnawlaryny artdyryp başlamakçy, hemme ýurtlara diýlen ýaly, bir umyt beriji çykyşlar etdiler-de şo taýdan şo jarçylar welin, men şonda-da duýdurypdym. Bular ynha ýuwaş-ýuwaşdan açýançalar güýz geler, güýzüň gelmegi bilenem ine dümew sezony başlar, dümew sezonynyň başlamagy bilenem medisina pudagynda bu pandemiýany pandemiýa howsuzlygyny artdyrmak isleýän güýçler üçin bahana köpeler. Şolaram ana şony dümew bahanalabam ýene-de karantin çärelerini güýçlendirerler diýdim. Ana şolam şu aýdyşym ýalam ine bolup ugrady. Men bunu näme esaslanyp aýdýan ine şular ýaly hokgalar ine şu günbatar ýurtlarynda ýam çykarylyp başlandy. Ýene-de na güýzüň golaýlamagy bilen günbatar ýurtlarynda-da biziňem ýaşap oturan ýurtlarymyzyňam ynha saglyk pudagyna jogap berýän resmiler eýýäm adamlary psihologik taýdan taýýarlap başladylar. Şonuň üçin adamlar umyt etmäň, buň indi soňy geler diýip. Buň soňy geljege meňzänok, oňam näme üçin meňzänok, sebäbi bular intäk şo şu zatlary gurnap ýören güýçler öz öňde goýan planlaryny ýerine ýetirmediler. Beý diýmek bilen men nämäni göz öňünde tutýan? Beý diýmek bilen men dütün dünýäň ilatyny sanjymdan geçirmek planyny bular intäk dolup bilmediler. Şoň üçin şol maksatlaryna ýetýänçäler bular dünýä jemgyýetçiligine azar bermeklerini goýmarlar. Dümew sezonynyň bolýan wagtlary Olara bahana bar. Sebäbi bilşiňiz ýaly ozalam men duýdurdym, statistikada salgylandym. Kowidiň, kowid diýlen at bilen bu döredilen belaň çäginde dümew keseli bütinleý diýlen ýaly ýitip gitdi. Ony saglyk pudagynyň hem resmileri statistikany salgylanyp aýdýarlar. Dümew asla ýitdi diýýärler. Dümew näme üçin ýitýär? Sebäbi men öň Amerikan Demirgazyk Amerikanyň bir giden uniwersitetleriniň geçiren barlaglarynyň netijelerine de salgylanyp men resmi maglumatyň esasynda-da görkezdim size. Sebäbi galapyn ýagdaýda şu dümew keseli bilen kesellän adamlara-da kowid diagnozy goýulýar. Ine şular ýaly pyssy-pyjurlygam dowam edip dur. Bulam subut edilen zat, emma buňa garşy gynansak-da häzirki wagt çäre görüp bolanok. Kowide garşy çäreleriň güýçlendiriljekdigi barada berilýän bu duýduryşlaryň fonunda, ýigrimi üçünji iýulda Bütindünýä saglyk guramasy maýmyn mama keselini tutuş dünýä boýunça adatdan daşary alada dörediji ýagdaý diýip yglan etdi. Birleşen, ýagny Bütindünýä Saglyk Guramasynyň hem soňky maglumatlaryna görä, maý aýyndan bäri dünýäň ýetmişe golaý ýurdunda bu kesel bilen kesellän adamlaryň on alty müňe golaýdygy hasaba alnypdyr. Indi özüňiz göz öňüne getirip görüň, tutuş dünýä boýunça şo kesel bilen kesellän adamlaryň sany bary-ýogy On alty müňe golaý. Özem bilşiňiz ýaly bu maýmyn mama keseli diýilýän kesel bir üýtgeşik bir uly howply kesel däl öz lukmanlaň hem medisina ugrundan bilermenleň hem tassyklamagyna görä gaty uly saglyk üçin bir uly howpy ýok. Ýöne şonda-da görşümiz ýaly Bütindünýä saglyk guramasy diýilýän gurama Şonam indi özboluşly bir pandemiýa hökmünde yglan etjek bolýar, özem biz geçenki gepleşiklerimizde şu kowid bilen baglanyşykly taýýarlan gepleşigimizde-de biz ýatladypdyk, Bütindünýä Saglyk Guramasynyň ozaldan gelýän ýörelgesine görä, kriteriýasyna görä, ölçegine görä, islendik bir ýurtda haýsydyr bir keseli epidemiýa diýip yglan etmek üçin, Şu kesel bilen bir wagtyň özünde kesellän adamlaryň sany azyndan bäş prosent bolmaly, ilatyň bäş prosentini ybarat etmeli. Şu hatda kowid bilen baglanyşykly hem şo bolmady, hiç bir ýurtda bolan zat däl. Ol epidemiýa diýdik, ol ýurt derejesinde. Emma dünýä derejesinde global derejede pandemiýany yglan etmek üçin hem Şolar ýaly ýaňky epidemiýa derejesi birnäçe ýurtda ýüze çykmaly. Ýagny ilatlarynyň azyndan bäş prosenti bir wagtyň özünde şol bir kesel bilen kesellän ýagdaýynda onda global derejede pandemiýaň ýüze çykandygy yglan edilip bilinýär. Emma şu talaplaryň özem hiç bir babatda ýerine ýetirilmedi. Indi buň üstesine Ýene täze bir zat oýlanyp tapylan ýa tapylana meňzeş olam maýmyn mama keseli diýlip atlandyrylýar. Indi şundan hem pandemiýa ýasajak, pandemiýa ýasajak bolmak synanyşygyny görýäs. Şoň üçin hem häzir ýene-de adamlary howsala salmak tendensiýasy görünýär. Eger şu bilkastlaýyn edilmeýän bolsa, onda tutuş dünýä boýunça bary-ýogy on alty müň sany adam kesellän bolsa şo bir kesel bilen, özem bir ýurtda däl, tutuş dünýä boýunça, onda näme üçin Bütindünýä saglyk guramasy tutuş dünýä boýunça adatdan daşary alada dörediji ýüz ýagdaý diýip yglan edýär? Belli spesialistlerem, medisina ugrundan spesialistlerem şular ýaly yglan etmek üçin esasyň ýokdugyny aýdýarlar. Indi ýene bir bu keseliň bir aýratyn tarapy, ýagny şu maýmyn mama keseli diýlip atlandyrylýan kesel bilen keselleýäniň aglabasynyň köplenç ýagdaýda gomoseksualistleriň arasynda duş gelýändigi bellenilýär. O barada-da CNN habar agentligi kanaly, telekanaly şol ýurduň, Birleşen Ştatlaryň Saglyk ministrliginiň maglumatlaryna salgylanyp, şuny habar berýär, ine, şu taýda görşüňiz ýaly, Monkeypox is on the rise in the LGBT community, ýagty şu maýmyn mama keseli diýilýän kesel şu LGBT toparlarynyň toparyna degişli adamlaryň arasynda köp duş gelýär diýýär-de. Şolam indi şu taýda şoňa bagyşlanyp ýörite makala ýerleşdirilipdir. Şunda-da esasan hem şol gomoseksualist erkek adamlaryň arasynda şu keseliň, şu kesel bilen kesellemek tendensiýasynyň güýçlüdigi bellenilýär. Indi bu-buň özi örän täsin bolup görünýär, sorag döredýän bolmagy mümkin köp diňleýjilerde. Gomoseksualizm bilen bu maýmyn mama keseliniň nähili dahyly bolup biler diýip, muny näme bilen düşündirýärler? diýip soramaklary mümkin. Şuňa-da anyk jogap ýok spesialistler tarapyndan, ýaňky Birleşen Ştatlaryň Saglyk ministrligem muňa takyk jogap berenok. O näme, ýaňky gomoseksualistler onda bir maýmynlar bilenem jynsy gatnaşyk edip, şolardan getirýärmika diýip. Sebäbi ozalbaşda bu keseliň wirusy maýmyndan ýokuşypdyr, maýmyndan geçipdir diýip, adamlara geçiripdir, geçipdir diýip hasaplanylýar. Ýöne şuňa anyk jogap ýok. Ýöne şol beýleki bir tendensiýa seretsek onda, eger bir hakykatdan hem gomoseksualistleriň arasynda köp duş gelýän bolsa, onda gomoseksualizmiň köp ýerinde-de şol kesel has güýçli bolmaly. Ine şuňam onda kartasyna seredeliň, ina Bütin dünýä saglyk guramasynyň şo düzen kartasy, ine şu maýmyn mama keseliniň iň köp ýaýran ýurtlary, ine şu gyzyl reňk bilen görkezilen, Diýmek onda üns berýäs welin bular nähili ýurtlar bolup çykýar. Bular na hakyky şu dünýäň Günbataryň ösen döwletleri diýilýän ýurtlar. Esasan indi Ýewropa ýurtlary, ösen demokratik ýurtlar diýilýän, onsoň Demirgazyk Amerika, olam hususanam Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Kanada, biram Awstraliýa. Görşümiz ýaly indi Günbataryň iň ösen demokratik ýurtlary diýilýän ýurtlarda şu maýmyn mama keseli köp duş gelýän eken. Olam beýleki tarapdanam nämäni görkezýär? Diýmek, esasy ýaýraýan toparlaram, adam jemgyýetiň toparlaram şol gomoseksual işler bolsa şo keseliň ýaýraýan toparlar. Diýmek, onda şuň özi nämäni görkezýär? Şolar ýaly ýaňky azgynçylygyň, ýagny gomoseksualizmiň iň köp ýaýran ýurtlarynyň şulardygyny görkezýär, şu baglanyşygy görkezýär. Şular ýalyrak özboluşly bir kanunalaýyklygy görýäs. Diýmek onda, beýleki ýurtlardaky adamlar şo keselden goranjak bolsalar, diýmek nähili çäräni görmeli? Öňi bilen onda maýmyn bilen ýatyp turýan erkek adamlardan daşrak durmaly bolýas, ýaňky statistika seretsek hemem erkek bilen ýaňky ýatyp turýan erkeklerdenem birazjyk daşrak durmaly bolýas, eger şo kesel bilen kesellemejek bolsak. Maýyň ahyrynda Türkmenistan bilen käbir daşary döwletleriň arasyndaky ýolagçy uçar gatnawlarynyň ýola goýuljakdygy barada yglan edilen täzelige garamazdan, uçar-howa gatnawlary kadaly ýola goýulmady, henizem ýola goýlanok. Munuň üstesine-de, ýaňky aýdyşymyz ýaly, täzeden ýene-de awgust aýyndan başlap, koronawirusa garşy çäklendirme çäreleriniň güýçlendiriljekdigi hem-de bu hem ýaňky ýaly howa gatnawlaryna-da ýene-de ýaramaz täsirini ýetirjekdigi barada-da maglumatlar peýda bolup başlady. Muňa özem daşary ýurtdan Türkmenistana dolanmak isleýän biziň raýatlarymyzyň arasynda-da aladany artdyrdy. Netijede näme boldy? Soňky günler indi şojagazda bar bolan uçarlaram, hatda çarter uçarlaram indi gatnamaklaryny bes etjekmişin diýlen ýaňky ýaly gürrüňiň, ýaýramagy netijesinde adamlar aeroportlara ylgap başladylar. Esasan hem türkmen Türkmenistanda raýatlaryň köp jemlenen ýeri bolan Türkiýede bu aýratyn bir häsiýete eýe boldy. Esasy bolan zat şol ýigrimi birinji iýulda Stambulyň aeroportunda örän köp Türkmenistanda raýatlar jemlendi. Şol taýda käbir şaýatlaryň aýtmagyna görä azyndan bir müň töweregi ynha Biziň raýatlarymyz şo taýyp baryp öz nägileliklerini mälim edipdirler. Öňi bilen özleriniň ýurda gaýdyp barmak isleglerini mälim edýärler o taýda. Üstesine-de şo taýda şo gün kyrkdan gowrak adam şu taýdaky ine şu görýän kassaňyzdan bilet kassasyndan şo gün bilet alypdyr diýýärler şolara neme boýunça ýörite sanaw boýunça berlipdir diýýärler. Onsoň ýene bir nägilelik döreden zat şo bilet alanlaryndan soňam testden geçenlerinde Şo taýdaky şo kyrk adamyň bäşisinden, azyndan bäşisinden hamana şo kowid tapylypmyş. Indi şo pozitiw netije görkezeni üçin olary ol Türkmenistana gitmeli däl edýärler. Bilet alanlaryndan soňam, or günlerem biletlerini ýylyna tabşyrjak bolanlarynda-da şol biletleriň bahasynam olar doly gaýtaryp bermändir. Şu Bulam şo hemä şo ýaňky biletleri alan adamlarda gahar gazap döredipdir. Hem töwereginde şu zatlara şaýat bolup duran adamlarda da gahar gazap döredýär üstesine biletleň ýetmezçiligi, uçurlaň ýetmezçiligi. Ine görýäňmi şu taýda indi şuny dargatjak bolýarlar da. Türkiýäniň polisiýa güýçleri gelip şo taýda adamlary indi gyran-jyran edip itekleşdirip. dargatjak bolýarlar. O taýda durmaga adamlaryň haky bar. Indi şu günki gün şular ýaly toparlanyşyga esasy itergi beren zat şol uçurlyň indi şojagazda bar bolan uçurlyň hem indi ýatyryljakdygy hakynda gürrüň bolupdyr. Olam şu ýanky pandemiýa garşy çäklendirme çäreleriniň güýçlendiriljekdigi bilen güýçlendiriljekdigi bilen baglanyşdyrylýar-da. Onsoň şular ýaly köpçülikleýin çäreler Türkmenistanyň hökümetine hi bir täsir edýärmika, bir şo taýda bir reaksiýa barmyka diýlen hem sorag ýüze çykýar. Şu belli bir derejede täsir edýänem ýaly, sebäbi na on ýedinji iýulda, ine şu ýaňky bolan gohdan öň ýaly on ýedinji iýulda-da ýene-de bir şulaň edil şular ýalyrak bir möçberde bolmasa sanda bolmasa-da bir bäş ýüz töweregi adam şo taý Barypdyr ýene-de aeroporta barypdyr, ýene-de şol myş-myş ýaýraýar. Ynha şuny ýaly çarter uçary geljek. Hawa, artykmaç biletleň peýda bolmagy mümkin diýip, ondan şo bas-ha-baslyk şo näme üçin ýüze çykýar? Bi konsullygyň haramzadalary näme diýýär? Ätiýaçdan barsaňyz diýä, gitmedikler diýä, burdan diýä ozalky ýazylanlar gitmese diýä, bilet alanlar alanlar gitmese, şolaň biletlerinem size size bermäge mümkinçiligimiz bolar, şoň üçin ätiýaçdan baryň diýä. Indi bular näme üçin beý diýä. Bary ýogy birden birki sany adam galaýanda-da, şolaň biledini köýdürmejek bolup, ýaňky konsullygyň işgärleri şony nobatdaky bir başga bir adamlara satmak üçin adamlary şu ýaňky ýaly gyran-jyran ýagdaýa salýarlar. Netijede, biziňem adamlarymyz gynansak-da bir mal ýaly bolup, süsdürilişip şo taýydyk ýüzlerçe bolup barýarlar. Şo bilediň özlerine ýetdirmejekdigine düşünäýmeli-ä şo taýda bolýa iki sany bilet galany bilenem şo biletler seň maňlaýyňa ýazylan däldir-ä olar berselerem öňi bilen sanawa ýazylan adamlara bererler ýa şo taýda indi köpden bäri garaşyp oturan näsag adamlar bar maýyp adamlar bar şolara berip berdirmeli bor-a onam barýarlar Hawa, bilet ýok. Gitmeliler gidýär. Adamlaram gahary gelýär. Hiç kimä-de bilet ýetdirenok. Düşnükli zat, gaharyň geljek bolsa, onsuzam gelmeli. Öl edil şo gün gelmeli däl, o mydam gelmeli o taýda. Uçar ýog-a. Näme üçin kadaly uçar ýola ýola goýlanok Türkmenistanyňam ilaty doly şo taýda Türkiýede. Onsoň bu taýda ýaňky baran adamlar goh tutup başlaýarlar. Ýaňky konsullygyň wekillerinden biri barypdyr. Merdan diýýän şo taýda bir haramzada barýar, mydama şo taý süsdürilip. Şoňa hüjüm edýärler, baňa gygyryp başlaýarlar. Olam diýenini etdiribilenok. Netijede o taýdan Türkmenistana jaň edipdirmi näme, Türkmenistandan şo bolan gohy eşdip, Gyssagly ýagdaýda ikinji bir çarter uçaryny ugradypdyrlar, ýollapdyrlar, şo gün ikinji bir uçar gelip öýlän şo taýdaky adamlaryň iki ýüzüne golaýyny ýene-de äkidipdir diýlen maglumat bar. Ýöne şony intäk biz tassykladyp bilemzok. Şu wak, şu bolan waka şaýat bar bolsa gaýrat ediňde bize maglumat beriň. Indi Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýeden Türkmenistana dolanmak meselesindäki şu günki bar bolan şu kynçylyklardan, problemalardan bir çykalga hökmünde soňky günler, indi bizdäki bar bolan maglumata görä, Türkmenistanyň şu Istanbuldaky konsullygy raýatlara bir täzeçe bir ýol teklip edip başlapdyr. Ol nämeden ybarat? Olar ýene-de goşmaça sanaw düzýärler. Öňe uçara sanaw düzýärdiler. Indi e, şol mikroawtobuslaryň mikroawtobuslara ýerleşdirip, şolary Eýrana ugradýarlar. Eýrandan hem Saragtyň üsti bilen Saragat Eýran Saragat e, Türkmenistan serhediniň üsti bilen hem ýa-da Türkmenistana geçirýärler bular. Indi bu üçin hem bu e, bu hyzmat hem dört ýüz dollara durýar diýýärler. Şu barada-da Hronika Türkmenistan neşiri ýakynda maglumat berdi. Indi şoň üçin hem ýörite konsullyga baryp, adyňy ýazdyrmaly diýýärler. Üstesine-de, dokumentiňi tabşyraňdan soň, şol Eýranyň wizasyny alyp berýänçä, ony hem konsullygyň özi alyp berýär diýýär. Garaşmaly bir hepde on gün ýaly. Ondan soň garaşaňdan soň, şo wizany eliňe alaňdan soň, onsoň ugradylýan Mikroawtobuslaryň haçan gidýändigi hakynda maglumat berilýär, şolaryň tertibi hakynda, onuň şol saňa bellenen gün bellenen möhleden şo taýyk barmaly ýerine barýaň, münmeli mikroawtobusa münübem, şol mikroawtobus bilenem Eýrana gidýäň, Eýranyň üsti bilenem şol Saragtdaky serhet geçelgesine eltilýär diýýär. Indi şulam soňky wakalaň biri, soňky täzelikleň biri. Indi ýöne özbaşyna wiza aljak bolup Eýranyň ilçihanasyna baranlar bar eken, Stambulda, Ankarada. Ýöne özbaşyna baran türkmenistanly raýatlara wiza bermändirler, bizdäki maglumata görä. Näme üçin? Şol ýa koronawirus howpy bilen baglanyşykly bar bolan aladalar sebäpli. Biz häzir ýurduň içine daşary ýurt raýatlaryny kä goýberemzok diýlen ýaly bir bahana edipdirler. Ýöne näme üçindir konsullyk goşulyp, pasportyňy konsullyga beren ýagdaýyňda näme üçindir Türkmenistanyň konsullyga seňa saňa alyp berýär wizany, ýöne gönden-göni özüň öz başyňa baraňda-da berilenok diýýärler. Ine şuň özem bir hili iki ýüzli syýasat ýaly bolgam dur Eýranyň ilçihanasy tarapyndan alnyp barylýan bir syýasatyň özi bir geň zat. Ýöne şu barada-da synanyşyp bilersiňiz, ine şu täzelik hakykatdanam bar. Eger juda şuny ýaly kynçylyk çekip gidip bilmän oturan bolsaňyz, baryňda şol Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullygyna şu Eýranyň üsti bilen gitmeklige gitmeklik üçin ýazylyň şoňa ýüz tutuň ha nähili bolýarka. Şol çykalga berýämka. Ýöne muň özem bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň raýatlaryň sanyny göz öňünde tutsak Türkiýedäki bulam Bu häzirki bar bolan bu problema çözgüt berjekmi, bermejekmi ullakan sorag döredip dur. Bilşiňiz ýaly, şu günki güne çenli indi şu pasportlarynyň möhleti dolan ýa dolup barýan adamlar Türkmenistanyň konsullygyna ýa-da ilçihanasyna ýüz tutanlarynda olaryň ýumşy şol bir günüň içinde ýa birki üç günüň içinde bitirilýärdi, ýagny pasportlarynyň möhleti uzaldylyp berilýärdi welin, indi soňky wagtlar indi şol işi bir aýyň içinde, iki aýyň içinde bitirip bilýäs, ondan tiz bitirip bilemzok diýip bahana tapyp başlapdyrlar. Indi bulam nämä getiripdir? Bulam biziň raýatlarymyzy bir şu ara durar adamlary gözlemeklige getirýär. Ol ara durar adamlaram bar, hakykatdanam, şolara bermeli puluny berseň, olar seň ýumşuňam bitirip berýä. Indi ol adamlar kimler? O näme üçin ara durar adamlar birküç günüň içinde şo ýumşy bitirip bilýä, o näme üçin seň özüň baraňda şo pasportyň möhletini uzaldyp berenoklar, şo birküç günüň içinde? Ine şuň özem bir täze bir korrupsion shemaň ýüze çykandygyny görkezýär. Ýöne şolam subut edildi. Onam subut eden kim? Bir iki günlükde biziň şo Türkiýede iş alyp barýan blogerimiz Farhat Durdyýew şu pyssy-pyjurlygyň, şu korrupsion jenaýatçylykly shemaň Üstüni açdy diýsegem ýalňyş bolmaz. Ol nädip açdy? Pasportlaryň möhletini şo şeýdip pul berip, para berip uzaldan adamlary tapýa. Olaň üsti bilenem ýaňkylaň kontaktyny tapýa şo ara durar adamlaň. Onsoň şolardan birki-üç sanysyna jaň edipdir. Seslerinem ýazyp alypdyr Farhat. Ine şolardanam käbirleri hatda şo konsullugyň howlusynda-da durdy. Şul oglana Ökdem diýýärler. Şul oglanyň ady, familiýasy belli däl. Ökdem, Ökdem diýip tutýarlar. Özi lebaply. Özem şo howlyň içinde-de ilçi, konsullugyň howlusynyň içinde gezip ýör, arkaýyn durdy-da kölegede. Eýlesine-beýlesine garap, näme üçin o taýda dur? Şol pasportynyň möhletini uzaldyp bilmän, çykalga gözläp gözläp başlanlarynda şony tanaýan adamlar şony salgy berýärler ana barsaň şol ökden seň ýumşuňy bitirip berer diýip oňam nyrhy näçe ýüz bir ýüz on dollar diýýär ýöne pasportyňa möhür basyp şoň möhletini uzaltmak üçin özem bir iki günüň içinde-de düzedip berýär diýýär şony Indi bir adam kim, nädip ol bular ýaly iş ýerine ýetirip bilýär? Göni konsullygyň howlusynyň içinde arkaýyn şony para alyp, şol işleri ýerine ýetirip bilýär. Şundan konsullyk bihabardyr öýdýäňizmi? Elbetde habarly. Bunam ýaňky Farhat buň nomeryny tapyp jaň edýär. Sesinem ýazýar, subut hem edýär şoň konsullyk bilen hyzmatdaşlykda şul işi alyp barýandygyny. alýan pulunyň möçberinem anyklaýar. Bu-la şolar ýaly dikmeleň biri. Ýene biriniň adam Aýbek Durdylyýew diýýär. Aýbek Durdylyýew hem Stambulda ýaşaýar, özem Stambulyň Ýenekapa raýonynda ýaşaýan eken. Oň nyrhy, ýaňky iş üçin alýan nyrhy bir ýüz on bäş-bir ýüz ýigrimi dollar töweregi diýýär. Ýaňky ökdemiňkidenem birazrak ýokary. Bola bolanam jaňa deňde özi tassyklaýar, dili bilen tassyklapdyr. Üçünji biri, ýene bir nemesi bar, dikmesi bar, ilçihanaň dikmesi. Oň adyna Nazire diýýärler, özi Kiprde ýaşaýar. Kipriň türk böleginde, Demirgazyk Kiprde ýaşaýar. Demirgazyk Kiprigem şol e, paýtagty Lefkoşada, ýagny Nikosiýa şäherinde. Buňa-da, buňam telefonda tapyp, Farhat jaň edipdir. Farhad jaň edýär şo taýda sesem ýazylgy ýaňky gepleşiginde tassyklap otyr göni. Özem ha e, kim bilen işleşýändiginem aýdýar. Men niýe konsullyk bilen işleşemok, men niýe ilçihana bilen işleşýän diýýär. Bitirýän iş üçin alýan pulum 140 dollar bilen 180 dollaryň arasynda. Nyrhlaşyp otyr. Ilki bir bahany aýdýar, soň düşüren bolýar, soň iň soňunda-da aýdýar, Şuň diýýär, ujundan diýýär, maňa galýany ýigrimi-ýigrimi bäş dollar diýýär, galanyny men diýýär, ilçihana berýän diýip göni aýdyp otyr. Özem bir kuçunyň içinde-de şol işi bitirip berýän bolsa, diýmek, şol ilçihana hakykatdan hem şo puly alýar, ilçihana şo pul, şo, şo pula-da şo işi bitirip berýär. Bolmasa ilçihana Başga bir adamyň elinden keseki leň pasportyny almaga haky ýok. Diýmek, şol petdeläp pasport eltilende, ilçihana konsullygam şoň möhletinem uzaldyp berýän bolsa, diýmek, şo korrupsiýa gönden-göni ilçihanaňam, konsullygam dahyllydygyny görkezýär. Diýmek, şo pullar hakykatdanam konsullyk bilen ilçihanaň işgärlerine gidýär. Şonam şu telefon gürrüňdeşligini tassyklap otyr. Indi dördünji bir dikme, konsullyk hem ilçihana bilen hyzmatdaşlyk edýän. Olam Kiprde oturýar. Özi türk asylly. Adyna Jemal Uluçaý diýýär, erkek adam, aýalam Türkmenistanda ýaly. Şoň aýalam konsullyk hemem ilçihana bilen hyzmatdaşlyk edýän aýal bolup çykýar. Indi bularam bu är heleý şol Kiprde Gurama döreden bolupdyrlar, ýaňky Türkmen kultur ýardamlaşma derňegi diýip. O derňegem näme üçin ulanýarlar? Ýaňky ýaly korrupsion jenaýatçylykly işleri amala aşyrmak üçin ulanýarlar. Şolaň şu derňegine barsaň ýa-da jaň etseň, näme hyzmatyň bolsa ýüz tutsaň, paralaryny alýarlar-da bitirýärler. Onam şo ilçihana hem konsullygyň üsti bilen bitirýärler. O paranam paýlaşýarlar. Telefon edeňde-de tassyklap otyrlar, näme hyzmatyň bolsa men ilçihanem, konsullyk bilen işiň bolsa men bitirýän diýş. Ine adamlar, ine şu jenaýatçylygyň üsti açyldy indi şu. Ýöne gynandyrýan ýeri ýene-de şol Türkiýäň kanun goraýjy organlaryna, prokuraturasyna, suduna ýüz tutsaň, şu jenaýatçylyklaň aňyrsynda Türkmenistanyň diplomatik edaralary bar bolsa, ol iş ýol alanyň. Ýöne şu zadyň öňüni indi öňi bilen kim alyp biler? Ýene-de ýa Türkmenistanyň raýatlary alyp biler. Sebäbi pul hödürleýän siz. Pul hödürlemek bilen hem siziň özüňiz şo korrupsion eden-etdiligi özüňiz itergi berýäňiz, özüňiz ýol berýäňiz. Hödürlemäň şo puly, öz kanuny hukugyňyzy talap ediň, baryň-da näme üçin şu çaka çenli bir günüň içinde, iki günüň içinde bitirýän işiňizi indi näme üçin bitirip bileňzok? Şu garaňyz akýanam bolsa bitirersiňiz diýip şo taýdan gaýtman durmaly, üýşüp durmaly, gowakda durmaly. Para hödürlemäň. Kimdir biri şolar ýaly para alýan bolsa-da hökman ýaňky ýaly Farhadyň edişi ýaly surat alyň, wideo alyň-da, şonam paş ediň, sosial ulgamlarda goýuň, iň bolmanda şony adamlar bilsinler. Soňky günler Türkmenistanyň Ankaradaky ilçisi wezipesinden gidipmiş ýa gitdimikä, a ýok gitmänmiş ýaly gürrüňler köpeldi. Biraz gyzyklanyp gördük welin, hakykatdan hem şo barada maglumat tapyldy. Şo Türkiýäň, Türkmenistanyň Türkiýedäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi diýlip atlandyrylýar-da, onuň wezipesi. Işanguly Amanlyýew eken oň ady. Ýakynda hakykatdan hem öz wezipesinden gidipdir. Bu barada biz nädip bildik? Bu barada şu altynjy iýulda Türkiýäň daşary işler ministriniň orunbasary Ýawuz Salim, Ýawuz Selim Kran diýip bir ýeri bar. Şol özüniň Facebook sahypasynda şu barada maglumat goýupdyr hem surat goýupdyr ine. Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçisi Işanguly Amanlyýew bilen hoşlaşyk duşuşygy diýlibem ýazylgy iňlisçe görünýär. Indi buň bilenem görşüňiz ýaly bu ilçi kim haýsysy bilen? Indi ilçi şu äýnekli. Işanguly Amanlyýew diýip ýazsaňyz köp çykýar maglumatlar. Ine şu taýdaky bir maglumatda şu taýda-da ýazylgy haçan işe başlandygy, ilçi hökmünde. Kim iki müň on altynjy ýylda ilçi hökmünde işe başlapdyr. Alty işli, alty ýyl işländen soň birden ur tut, şu wagtky döwürde şoň birden işe, işden gitme, wezipesinden gitmek näme bilen baglaşykly bolup biler? Onsoňam üstesine-de ýene e, käbir bilermenler bir zada üns berdiler. E, näme üçindir hoşlaşyk dabarasy e, daşary işler ministrliginiň derejesinde geçirilmän, ministriniň özüniň derejesinde geçirilmän, ministriň orunbasarlaryndan biri oň bilen duşuşyk geçirýär, hoşlaşýar diýýär-de. şeýdip bir aşaky derejeleriň derejelerde ugradylan bol adam bolup çykdy. Diýmek onda şol e, nähildir bir öz hereketi bilen alyp baran hereketi bilen gözden düşen ýaly görünýär. Indi şu taýda şol esasy şaklama döredýän adam şu soňky wagtlar e, hakykatdan hem Türkmenistanyň raýatlarynyň şu Türkiýede ýaşaýan raýatlarynyň nägilelikleriniň artmagy, dürli meseleler boýunça. Üstesine-de şol Aktiwistleriň geçen ýyl geçirmäge synanyşan protest çäresi bilen baglanyşykly ýüze çykan bir ýakymsyz wakalaram boldy-da. Bilşiňiz ýaly, şu geçen ýylyň awgustynyň birinde konsullygyň öňünde şu protest çäresi geçiriljek bolanda, bolnanda urlup-ýenjildi. Aktiwistlerimizden bir topary soň olar ýaňky tussaghana salyndy, polisiýa organlary tarapyndanam gaty gazaply daraldy, zat edildi, soňam näme boldy şu zatlaryň aňyrsynda konsullygyň özüniňem eli bardygy göründi, sanaw berlipdir, kimiň tutulmalydygy hakynda, eýýäm öňünden düzülipdir o sanawlar, otaýk barjak adamlaryň kimdigini nirden bilipdirler olar, näme üçin olaram özem terrorçylykda aýyplap sanaw düzüpdirler, soňam şol günem ýaňky blogerimiz Farhat Durdyýewi zor bilen konsullygyň jaýyna salyp, ony ýençdiler. Soňam ony gizlemek üçinem konsullygyň binasyndaky ýaňky kameralar. Işlemedi diýlen bolup, soň görkezipdirler, taýýak ýazgyny pozup aýrypdyrlar, soň prokuratura talap edende, polisiýa talap edende. O taýda-da konsullyk bilen ilçihana maglumaty gapma-garşy gelýär, çapraz gelýär, näme üçin? Ýaňky prokuratura ilçihana ýüz tutýar, Ankaradaky ilçihana. Ilçihanaň berýän jogaby bütinleý başga bolup çykýar. Bu diýýär, konsullykdaky kamera, kameralar diýýär, soňky birnäçe aý bäri işlänok, tehniki näsazlyk ýüze çykdy diýýär. Ony el konsullygyň özi aýdýar, aýdyşyna görä birnäçe sagat öçüpdir. Ilçihanaň aýdyşyna görä birnäçe aýlap işlemändir. Şuň özem nämäni görkezýär şolar? Kollektiwleýin ýagdaýda ýörite planlaşdyryp bir zatlar etişek bolýar aktiwistlere garşy. Soňam edýän oýunlaram puja çykyp otyr, ol ýaňky emelsiz bir oýunçyň oýny ýaly. Bir zatlar etişek bolýarlar, onam öz ýaňky syrtlary açylýar netijede bagyşlaň welin. Indi şu zatlaň şu bolan wakalaň özi şuňa sebäp boldumyka ilçiň birdenkä ur tutuşyp olar ýaly döwürde gitmegine ýa-da Hakykatdanam, möhleti dolup, ony yzyna çagyrdylarmy, olam belli däl. Hatda şoň wezipeden gidendigi hakynda Türkmenistanyň resmi çeşmelerinde hiç hili maglumatam berilenok. Indi oň ýerine kim geljek, o hakda-da maglumat ýok. Ýöne, şoň ýerine kim gelende-de, indi şoň etmeli işi näme? Şolar ýaly bolan masgaraçylyklardan Türkmenistanyň ýüzüni halas etmeli. Türkmenistanyň ýüzüni ýere salmajak bolsa, şol ozalky alnyp barlan syýasatdan bütinleý ýüz öwürmeli. Şolaň diplomatik syýasatyndan esasy etmeli zady öz raýatlarynyň aladasyny etmek, şo ýurtdaky öz raýatlarynyň aladasyny etmek. Emma bular raýatlaň arasynda görnenok-a. Raýatlaň derdinden habar almakda olar görnenok-a. Ondan gutarda olar näme işläp otyr? Halkyň daban azabyndan gazanylan tölenýän salgydyň hasabyna aýlyk alyp otyrlar, özlerem halk üçin hiç zat edýänoklar. Edýärler, näme edýärler, diňe halka ýamanlyk etmegä gezek gelende olar iki paýly ýaly. Emma halkyň derdine bir zadyň üsti bilen bir ýaramakda olar görnenok. Olar gözläp tapmaly, gözläp tapyp barjak bolsaňam olaryň gapysyndan salnanok. Gapysyndan salnan ýagdaýynda işiň bitirilenok. Şoň üçin ýene-de eger şu köne syýasatyň dowam etmegini islemeýän bolsa biziň raýatlarymyz, täze küýzäň suwy sowuk diýipdirler, şu täze ilçi gelen badyna eýýäm şoň ýakasyndan tutup, şony dogry düzüw talaba laýyk işlär ýaly etmeli. Ony etmelem kim? Ýene-de siz adamlar. Indi size ýetirjek bolan täzeliklerimiz umuman şulardan ybarat. Umuman kanalymyzyň hem gepleşiklerini gollaýan bolsaňyz, Abuna duruň, abuna durmadyk bolsaňyz, gollaýan bolsaňyz laýk basyň. Hem beýleki tanyş-bilişleriňiz bilen paýlaşyň. Hemem öz pikirleriňizem biziň şu wideomyzyň aşagyndaky kommentariýa bölüminde galdyryň. Şu günlükçe-de üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň.